Imma nisimgħu l-Kelma ta' Alla nitolbu l-qawwa tal-Ispirtu. Min m'għandux ma kienx hawn il-bieraħ. Fl-isem tal-Missier, tal-Ben, tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Nitolbu flimkien u l-qalbna. Ħallieq ta' kollox ejja, u Spirtu Suli rrulna, bil-grazzja tiegħek fawwar il-qlub maħluqa minnek. Int difensur u faraġ, id-don ta' Alla l-Għoli. Għajn ħajja nar imħabba u qawwa tar-ruħ tagħna. Int turi l-qawwa t'Alla bis-seba' doni tiegħek. Int mill-Missier imwiegħed biex tagħti l-kliem lil fommna. Mexxina fid-dawl tiegħek. B'imħabbtek imla' l-qalbna. Bil-qawwa tiegħek wettaq il-ġisem dgħajjef tagħna. Biegħed minn fostna l-għadu. Fis-sliem għal dejjem żorna. Jekk int quddiemna timxi. Neħilsu minn kull deni. Kun fina u bid-don tiegħek. Nagħrfu l-Missier u l-Iben u nemmnu b'fidi sħiħa li int l-Ispirtu tagħhom. Ammen. Sliem għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-Mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. San Ġużepp u San Franġisk. Paċi magħkom. Oġġi bil-qiegħda, Vanġelu magħkom? Drajtu d-dawru issa? Illum ħa d-dawru ħafna. Illum għeżież tiegħi jekk xtaqt inkomplu nieħdu siltiet mill-Vanġelu ta' San Mark u ħa nduru, jekk jirnexxielna minħabba li jien, ħa nduru ħames siltiet mill-Vanġelu f'San Mark. fejn b'mod jew b'ieħor Ġesù jfejjaq jew jeħles 'il xi ħadd ġo dar jew ġo familja. U nixtieq hekk inħarsu lejn dan Ġesù li qed jaqsam magħna din il-ħajja min-naħa l-oħra tax-xatt rajnieh jaqsam diversi drabi. u kif il-fidi tagħna fih takkumpanjana f'mumenti fejn il-familja tagħna għandha bżonn il-Ġesù illi jfejjaq. Ħa naraw fejqan tat-tfal, primarjament, imma anke fejqan ta' kbar, kif sejrin naraw. Minn kull aspett, minn kull Vanġelu, minn kull silta, ħa nagħmlu daqsxejn tiċpisa, ftit minn kollox, u nagħmlu stampa mużajk sabiħ, għeżież tiegħi, minn dawn il-ħames siltiet. L-ewwel waħda sibu Chapter One, issa tafu li l-Vanġelu ssibuh bil-chapters u l-verses. Chapter One mill-verses 29 sa 31, biex nagħmluha faċli page 11. Sibtuha? Ok. Chapter One verse 29 sa 31. Ħa naqraw daw it-tliet ivrus u naraw x'nistgħu nieħdu minnhom. Mela qabel dan il-Vanġelu Ġesù kien qed jippriedka fis-sinagoga. Tajjeb? Ħarġu mis-sinagoga u baqa' sejjer ma' Ġakbu u Ġwanni għand Xmun u Indrì. Issa omm il-mara ta' Xmun, San Pietru, tinsew San Pietru kien miżżewweġ, eh? Jiġifieri dik kunjata qed nitkellmu issa. Issa omm il-mara ta' Xmun kienet fis-sodda bid-denin. U malajr qalulu biha. Resaq lejha, qabadha minn idha u qajjimha. U d-deni ħalliha u bdiet isservihom. Mela, l-ewwel fejqan li se naraw huwa propju Ġesù li qed ifejjaq minn filli qed jippriedka ġos-sinagoga, ejja noħduha sa t-tempju tagħna, l-knisja, ma kinitx hekk, imma biex niftiehmu. U eżatt kif joħroġ minn minnkom għall-art imqaddsa f'Kafarnum, din tistgħu timmaġinawha, tajjeb, illi kif toħroġ mis-sinagoga għad hemm il-fdalijiet tagħha, faċċata, across the road, litteralment issib id-dar fejn kien joqgħod Pietru hemmhekk. U min-naħa l-oħra, u Ġesù ma jfejjaqx fis-sinagoga, għażiż tiegħi, imma jmur ifejjaq fid-dar. U hija interessanti min hija l-persuna marida f'dal-mument. Jew tant aħjar, dil-persuna marida kif tfiq, min hi l-persuna mfejqa? Meta l-kunjata ta' Pietru, Ġesù jfejjaqha, x'tagħmel? Tqum taqdi. Mela l-persuna marida f'dan il-Vanġelu hija l-persuna fil-familja illi ma taqdix. U dina nixtieq nidħlu daqsxejn ftit fil-fond, għeżież tiegħi, għaliex il-qadi, f'dan il-Vanġelu ta' San Mark, il-qadi għamluh l-anġli u Ġesù Kristu. Ftit qabel dal-Vanġelu nsibu silta meta Ġesù kien ittantat mix-xitan wara erbgħin jum u fl-aħħar jiġu l-anġli jaqduh. Il-verb Grieg hija diakonia u tfisser qadi. U hawnhekk li omm il-mara ta' Pietru tqum taqdihom hija diakonein, l-istess verb, li taqdi. 'il quddiem Ġesù juża dan il-verb għalih nnifsu meta jgħid bin il-bniedem, jiġifieri hu, ma ġiex biex ikommodi imma biex jaqdi. Il-qadi, għeżież tiegħi, bħala Nsara huwa l-iktar essenzjali f'dak li jagħmel lilna u jiddistingwina. Għax jagħmilna bħal Kristu u jagħmilna bħall-anġli. Però. Fil-verità, x'inhu dan id-deni li jżommna, għax dik kellha d-deni, x'inhuwa d-deni li jitlaqna li jżommna milli naqdu fiż-żwieġ u fil-familja tagħna? Id-deni jeżisti, l-ikbar deni li jista' jkollna kontra l-qadi fl-imħabba vera hija s-suppervja. Hija s-suppervja! Kieku kelli nistaqsikom, dawk li forsi x'ġili smajtuni nippriedka radju jew television, ir-risposta tafuha. Imma 'l min le, jipprova jiggessja. Kieku kelli nistaqsikom x'inhu l-pedament taż-żwieġ? Eh, naħseb ħafna jgħidu l-imħabba. Però mhix l-imħabba. Il-pedament għaż-żwieġ hija l-umiltà. Hija l-umiltà. U l-ewwel att ta' umiltà huwa meta inti dakinhar li żżewwiġt għedt jien ma ngħaddix mingħajrek. Can't live, can't live without you. Tafuha? Maria Carey? Can't live anymore. Meta qed tiżżewweġ ħabbejt il xi ħadd, qed tgħid jien ma ngħaddix mingħajrek, dik l-umiltà. Is-supperbja tafu x'inhi? Mur ħallini u itlaq l-hemm għax dejjaqtni ma nafx kemm. Ħallini! Hekk. Minn Mariah Carey għal Freddy Portelli. Jiġifieri, imsiekel daħlu fil-kredu u ngħidilhom lilhom kelli nsemmiha fil-priedka jien. Imma, eżisti, nibdew bl-umiltà ma ngħaddix mingħajrek. U kollox jibda jitkisser fir-relazzjoni ta' bejnietna u fil-familja il-mument li nħossni li ngħaddi mingħajrek. Li niġġieldu mhix problema. Bil-Malti ngħidu anke l-imsarren imorru flimkien, hu? Jiġifieri ċ-ċimiterju ma jiġġildux u dejjem flimkien. Jiġifieri mhux hekk irridu nkunu. Li nġildu mhix problema. Li nibda nħossni nista' ngħix mingħajrek hi problema. Għaliex hemmhekk tidħol is-supperbja bil-mod il-mod, għeżież tiegħi. U meta jiena ngħaddi mingħajrek, meta jien ngħaddi mingħajr familti, jien ma nibqax naqdi fil-familja. Il-gost li naqdi u mhu speċjali, għeżież tiegħi. Dina qamet taqdi, il-qadi sempliċi. Kemm għandna bżonn niskopru mill-ġdid persuna mfejqa tgħix is-sempliċità. Meta nippruvaw nagħmlu ħajja romantika, ħajja fil-familja, anke lit-tfal, irridu ntuhom kollox biex nagħmluhom kuntenti. Imma din mhix illużjoni. X'hi illużjoni rrid nagħtik kollox biex nagħmlek kuntent? Jiena meta kont qiegħed il-Kenja darba minnhom, tifla għallmitni l-kuntentezza. Jisimha Teresa. Di kienet tgħix barra t-triq. Żewġt itfal laqtuni, mort diversi drabi nippriedka l-Kenja. Imma t-tnejn li laqtuni tfal, Teresa u Nelson, bqajt niftakarhom. Dawk kienu jgħixu barra t-triq. Nelson tant kellu ġuħ li kien jiekol il-laħam tiegħu. Tal-gravi, tal-biża'. Però mhux waħd iridkom. Teresa kienet tgħix barra t-triq. U din kellha żewġt ħwejjeġ biss. Kellha tax-xitwa u tas-sajf. Fix-xitwa kienet tilbes tas-sajf taħt u tax-xitwa fuq. Fis-sajf tilbes tax-xitwa taħt u tas-sajf fuq. Timmaġina? Darba qegħdin inqassmu dan il-ħelu tal-one cent, ħadt nieħma nagħmlu l-malta meta kont qiegħed hemm. U niftakar li tifla meta qegħdin inqassmu qabdet il-ħelwa, fetħitha, laqitha u reġgħet għalqitha. U qed naraha sejra u qed telgħet, telgħet, come, come, there he is. It-tabtiba għalfejn ma akiltiex? Qalt li għax għandi ħija marid u mhux qiegħed hawn. Qed tilha I can give you one for your brother. Qalt li no father. Qalt li jien għal ħija rridu nduq l-istess waħda li doqt jien. Persuna fqira tgħix bejha trid, barra t-triq, tgħallmet x'jiġifieri m'għandi bżonn kollox biex inkun kuntenta. Imma f'li naqsam hija l-kuntentezza. Li aħna ngħixu f'soċjetà kollox huwa mgħajjem, kollox huwa għajjem. Minn witla tat-teknoloġija jafhimni aktar. Kollox personalizzat tiegħi. Li naqsmu huwa diffiċli ħafna. Kulħadd bl-affarijiet tiegħu. Għeżież tiegħi. U dak mhux se jagħmilna kuntenti. Li taqdi huwa li taqsam, taqsam il-ħin, taqsam l-affarijiet bejnietna. Dak huwa qadi importanti. L-affarijiet sempliċi tal-ħajja ta' kuljum, li tnaddaf, li taħsel ix-shower wara li tinħasel, li tnaddaf it-toilet wara li tużah, li tpoġġi l-ħwejjeġ maħmuġin dej il-maċin u mhux jiġru kullimkien u min jieħu ħsieb irid joqgħod idur id-dar kollha. Dan il-qadi sempliċi li jagħmilna kuntenti, li qed nagħmlu ħal xulxin, eżistih fil-ħajja ta' kuljum. Is-suppervja tippretendi li ħaddieħor għandu jagħmel l-affarijiet. Il-persuna li hija mfejqa kapaċi taqdi. Fil-fatti, meta nissupervjaw ma' xulxin, nifqu naqdu lil xulxin. Eżisti, int tagħmel tiegħek u jien nagħmel tiegħi. Meta nkunu orrajt, kapaċi nirġinaw l-affarijiet flimkien, għax min hu mfejjaq jaqdi u jaqdi flimkien u għandna bżonn illum il-ġurnata nfejqu l-qadi. Tafu x'jiġifieri nfejqu l-qadi? Li li taqdi mhuwiex xi ħaġa li hija second class mhux importanti. Li taqdi jagħmlek bħal Alla, hija l-kundizzjoni li ħa Kristu qaddej. Hija interessanti li li Ġesù qabel ma li taqdi x'jagħmel il-qaddin? Iqajjimha. Huwa interessanti li bil-Grieg il-verb użat hawnhekk huwa egeiren, insewh. Imma hu l-istess verb li San Mark juża meta jgħid Ġesù qam mill-mewt, egeiren. Jiġifieri din hija mhix sempliċiment infejqa, din hija rxuxtata għal ħajja ġdida! Meta aħna ngħixu x'naw ma' Kristu, meta aħna ngħixu f'Ġesù, qed ngħixu ħajja ġdida, qed niġu trasformati f'dak li xehdna fejn niġu l-eżerċizzji biex insiru nies ġodda. Il-persuna ġdida, irsuxtata, issir qaddejja. Hekk għandha tkun il-Knisja u l-komunità. Aħna qed nagħmlu mixja lejn l-Għid. Jekk l-Għid ma jwassalniex biex naqdu, mhux biex noqogħdu nagħmlu funzjonijiet fil-Knisja, imma biex naqdu hemm barra, naqdu fil-ħajja ta' kuljum, Knisja li hija qaddejja tas-soċjetà, ġenituri li huma qaddejja ta' wliedu, l-ulied li huma l-qaddejja tal-ġenituri, ir-raġel li huwa l-qaddej ta' martu, l-mara li hija l-qaddej ta' żewġha, dak hu li jagħmilna Nsara, għeżież tiegħi, il-qadi fl-imħabba, kontinwament, il-gost u l-ferħ, mhux il-gara, illi naqdu. Però nerġa' ngħid, jekk ma nagħmlux din l-esperjenza ta' gejren, ta' rxox tqajjimna, il-qadi flok imħabba jsir abbuż. Abbuż. Hawn nies li huma abbużati fiż-żwieġ u l-familja. Għaliex tippretendi li inti għax il-mara tad-dar għandek tagħmel kollox int. Uliedek hekk jistmawk ukoll. Mingħajr dinjità u mingħajr apprezzament għall-qadi tiegħek. Għandna bżonn, aħna l-Insara, nibdew minna, eh, mhux minn l-oħrajn, mhux faċli nikkritikaw l-oħrajn. Aħna li ngħidu li nemmnu. Irridu nippurifikaw il-qadi mill-abbuż fi żminijietna u nagħtu dinjità 'l kull min jaqdi. L-istess, għeżież tiegħi, għandna bżonn jekk inwessgħu daqsxejn issa il-familja, mhux biss il-familja tagħna, imma s-soċjetà tagħna. Mingħajr ma nidħol f'kontroversji u politika, tinterpretawniex ħażin. Illum l-iktar xogħol ta' qadi f'pajjiżna min jagħmlu? Is-suwed. Qed nuża l-kelma apposta suwed biex tifhmu. Hekk hi. U xi drabi tara nies kif jismgħu, imma imqar biss kif noħorġu ż-żibel. Kif nitfu ż-żibel fil-dustbins tagħna u min jiġi jiġbru dak iż-żibel imbagħad. Tkellem straight biex nifhmu. Iż-żebel int toħorġu b'dinjità. Titfgħu b'dinjità għal min se jiġi jnaddaf iż-żebel tiegħek. Jew naqbdu nitfgħu kollox bl-appoġġ, u mbagħad min jiġi jagħmel xogħol hu? Li ħafna drabi huma nies li ġejjin minn ħafna tbatija li qed jagħmlu dan ix-xogħol, eh? Ħafna minna l-Maltin ma jridux nagħmluh aktar. Dik il-verità. Duru dawra, ftħu għajnejkom, araw min ikun hemm fuq l-iskamel u taraw. Araw min jiknes it-toroq tagħna u jaraw. X'qed jgħid dwarna bħala soċjetà u pajjiż? L-istima vera tagħna x'inhija? Kemm-il darba waqafna u ngħidu grazzi lil dawn il-persuni fit-triq? Kemm-il darba urina ġest ta' apprezzament, b'kelma u b'ġesti. L-iktar xogħol li jista' jidher hekk umli, baxx fis-soċjetà tagħna, x'dinjità qed nagħtuh. Anke l-mod kif jitħaddmu, ir-rati tal-pagi, id-dinjità tax-xogħol ta' dan ħutna. Is-soċjetà tagħna, l-familja tagħna aktar wiesgħa għandha bżonn din l-għejnen li nagħmlu dan l-irxoxt. X'jiswa li noħorġu niġġerrew bl-istatwi ta' Kristu rxoxt fit-toroq tagħna, imbagħad għandna dawn in-nies jiġġerrew fit-toroq tagħna u nismgħuhom ta' żibel? Insisti li nifdu l-qadi, li nagħtu dinjità għal min jaqdi u li niskopru kull xogħol bħala qadi. Bejn li tiknes it-triq u li tmexxi pajjiż, bejn li tiknes it-triq u tmexxi parroċċa, bejn li tiknes it-triq u l-Papa, il-Papa ngħidulu Servum servorum Dei bil-Latin, il-qaddej tal-qaddejja, l-iktar li hu suppost jaqdi fil-Knisja. Għax il-qadi huwa d-dinjità tan-nisrani u mhux imbaxxu 'l xi ħadd. Kemm għandna bżonn Ġesù jidħol, għeżież tiegħi, fil-familji, fil-Knisja, fis-soċjetà tagħna u jfejjaqna minn dan id-deni tas-suppervja li qed jumilja fil-familji tagħna u fis-soċjetà tagħna.

Ħa naqraw, u tpaxxlu u aqraw il-Kelma ta' Alla. Għatni biżżejjed. Meta naqrawha, il-Mulej ikun qed jaħdem fina għax il-Kelma ta' Alla hija qawwija. Meta wara xi ġranet daħal Kafarnum, in-nies semgħet li kien id-dar. Hawnhekk jgħid id-dar, x'aktarx li din hija l-istess dar li konna fiha fl-aħħar miraklu, id-dar ta' San Pietru. Tajjeb? U nġabru bosta, hekk li ma kienx hemm fejn joqogħdu iżjed, anqas quddiem il-bieb. U qagħad ixandrulhom il-kelma, qagħad jippritkalhom. U marru ħudulu quddiemu wieħed mifluġ, jiġifieri paralitiku, paralizzat, merfugħ minn erbgħa min-nies. Billi ma setgħux jersqu sa ħdejh minħabba l-kotra, qalgħu s-saqaf ta' fuqu. Ma marrux għand il-mehba, eh, biex jagħmlu hekk, imma insomma. Fetħu toqba u niżlu minnha l-friex li fuqu kien mimdud il-mifluġ. Meta ra l-fidi tagħhom, Ġesù qal lill-mifluġ, Ibni, dnubietek maħfura. Mela kien hemm bilqiegħda xi wħud mill-kittieba, u f'qalbhom bdew jgħidu, Dan kif qiegħed jitkellem hekk? Dan qiegħed jidgħi! Min jista' jaħfirhom id-dnubiet li f'Alla biss? Malli Ġesù ntebaħ fih innifsu x'kienu qegħdin jgħidu bejnhom u bejn iriħhom, qalilhom, Għaliex qegħdin taħsbu hekk f'qalbkom? X'inhu l-eħfef, tgħid lill-mifluġ, 'Dnubietek maħfura', jew tgħidlu, 'Qum u oqbad frixek u imxi'? Mela biex tkunu tafu li Bin il-bniedem għandu s-setgħa jaħfer in-nbiet fuq l-art, qal lill-mifluġ, Qum, qiegħed ngħidlek, aqbad friexek u mur lejn darek. Dak qam, qabad malajr friexu u ħareġ 'il barra quddiem kulħadd. U kulħadd stagħġeb, u bdew ifaħħru lil Alla u jgħidu, Ħwejjeġ bħal dawn qatt ma rajnihom. Jekk l-ewwel miraklu li rajna fejqan li jsir fid-dar kien persuna bid-deni, u dak id-deni qabbilnieh mas-suppervja, issa għandna persuna li f'din id-dar, l-istess dar, ħa jerġa' jsir miraklu ieħor. Ġesù ħa jerġa' jfejjaq. Did-darba persuna li huwa pparalizzat, mifluġ. U ma' min nistgħu nqabbluh fil-familji tagħna l-persuna pparalizzat mifluġ? Hija l-persuna mwaħħla. Aħna insisti jgħid iż-żwieġ u l-familji, tistgħu tkunu l-ġenituri tistgħu tkunu t-tfal, in-nanna u l-bużnanna, t-zijiet u ma nafx min. Jista' jkollna persuni li huma imwaħħlin u ma xiex weħlu. Tiltaqa' ma' nies liema weħlu ma' xi kelma illi xi darba qalilhom xi ħadd fil-familja. Għaliex ommok qabel ma żżewwiġtna qatt ma aċċettatni u kull sena nibqa' ngħidilek xi ġlieda? Għax missierek qatt ma ħamilni? Ħalli nfakkrek x'għamlitlni ta' qabel ma żżewwiġna. U ngħidlek jiena meta konna l-ewwel tfal ma tiftakarx kif ġabu ruħhom magħna ħutek? U nagħmlu lista. Uħud minna ħa joħduha magħhom il-qabar u hemmhekk ħa jifqu jeqirdu fuq dawn l-affarijiet. Il-mewt biss ħa teħlisna minnhom. Imma għeżież tiegħi, għan nagħmlu mistoqsija, qegħdin niġu hawnhekk, kemm ilna niġu Knisja u aħna mwaħħlin, ipparalizzati, ma' kliem u esperjenzi ta' weġgħat fil-ħajja tagħna? Għada ħa nitolbu għall-fejqan. Ħa nitolbu għal mirakli, għalli. L-istess Ġesù ħa jkun fostna għada, fl-Ewkaristija. Biex inġibu dan kollu f'riġlejh, għax mhux nitgħallmu rridu, billi titgħallem hekk tibqa' qalbi. Għandna bżonn niftħu qalbna veraħ lill-Mulej biex itina dan il-fejqan. Interessanti li dan ir-raġel kellu dan il-friex. Il-kelma Griega, insewha, tqogħdux tagħtu kas, imma ngħidhomkom hekk, titgħallmu ftit. Krabattos hija bil-Grieg il-kelma friex. Li tfisser żewġ affarijiet. Li tfisser tip ta' sodda li kien ikollu l-marid, però tfisser ukoll is-sodda li fuqha kellek id-dritt tittallab fuqha barra fis-soċjetà. Krabattos, sodda u l-post li fuqu kellek id-dritt li tittallab. Għaliex? Għaliex min jeħel fil-ħajja jsir tallab. Ħa nispjegalkom x'jiġifieri min jeħel isir t'Alla. Weħilt ma' esperjenzi negattivi fi żwieġ u l-familja u tibda tittalla' bħall-imħabba u għall-effett barra miż-żwieġ u barra mill-familtek. U kull persuna barra miż-żwieġ u l-familja li titlab pensjoni tibda tinżillek għasel għaliex weħilt mal-esperjenzi iebsa, issa sirt tallab għandek il-krabattos tiegħek, għandek dis-sodda li minn fuqha dejjem tgħid għax jiena mweġġa', għax jiena hekk, u allura donnu dik il-weġgħa ttini d-dritt li jiena nista' nittalla' b'imħabba f'postijiet li mhumiex posthom. Jew inkella hu min jittalla b'mod ieħor. Mutu d-daħr. Jiġbed l-attenzjoni. Muta d-daħr. Ma nitkellmux. Skiet jaqta' b'sikkina. Jinfdek u joqtlok ħaj. Huwa mod ieħor kif tittallab l-attenzjoni fuqek. Għeżież tiegħi, għax weħilt ma' li ġara, issa sirt tallab. Min jeħel isir tallab fil-ħajja, għeżież tiegħi. Allura huwa interessanti. Id dan ir-raġel! Illi joħduh b'dan il-krabattos kollox! Quddiem Ġesù! U Ġesù x'jgħidlu? Dnub idek maħfura. Imma sorry Ġesù, di x'għandha x'taqsam, hi dan ma jimxix. Fid-dnub fiex jidħol? Nixtieqkom tifhmu l-profondità ta' x'qed jiġri f'dan il-ħin. Il-kelma dnub fil-Bibbja hemm diversi kliem għaliha, aħna għandna waħedha biss bil-Malti. Bl-Ebrajk, pereżempju fit-Testment il-Qadim hemm xi ħames kelmiet, daqqa hija rebellion, daqqa hija offiża kontra Alla. Bil-Grieg l-iktar kelma użata hija hamartia, winsewa. Però l-kelma dnub, hamartia, li użata hawnhekk fil-Vanġelu, tfisser to miss the mark. Ħa nispjegalkom b'mod sempliċi. Meta tkun qed tilgħab id-drafts intom tafu x'inhi hu, tkun qed tgara. Meta toħodha fiċ-ċentru toħodha bullseye. Meta toqgħod iddur u tagħqad, għadek ma ħadthiex. Id-dnub dak li hu li ma toħodhiex bullseye. Id-dnub huwa tlift iċ-ċentru. Id-dnub huwa tlift il-mira, tlift il-marka. Clift l-iskop! Ħafna drabi aħna dnub hu azzjoni li jien għamilt u nitlob maħfra għaliha. Dgħajt? Aħfirli. Bir-rispett kollu, għeżież tiegħi, dak hu dnub, però għadna wisq fuq livell superfiċjali. Irridu nikbru ftit fil-ħajja Nisranija. Id-dnub iktar profond f'ħajjitna hu li jien nitlef l-iskop, nitlef iċ-ċentru fil-ħajja tiegħi. Meta dan Ġesù qed jgħidu dnubitek maghfura qed jgħidu qalbi, skopri l-bullseye tiegħek. Ieqaf milli tkun tallab għax tlift l-iskop ta' ħajtek. Jekk ħa tkun tallab barra miż-żwieġ tiegħek, tlift l-iskop ta' żwieġ tiegħek. Dak hu dnub, tlift l-iskop, tlift iċ-ċentru. Meta Ġesù jgħidlilu dnubietek maghfura, qed jerġa' jtih direzzjoni mhux just raddlu salib, ksirt il-liġi, maghfur, solvejniha, life goes on. Le għeżież tiegħi, mhix kwistjoni ta' hekk. Li jiena niskopri mill-ġdid l-iskop tiegħi. Għalfejn iżżewwiġt? Għalfejn għandi tfal? Għax ħafna drabi, ir-raġuni għaliex dħalna fiż-żwieġ u l-familja mhix bilfors hija l-istess raġuni għalfejn bqajna. Jista' jkun dħalt għax ħabbejt u bqajt għax krepajt, m'hemm x'tagħmel. It-tfal ġew bl-imħabba u bil-ferħ u issa huma għali, m'hemm x'tagħmel, ir-raġuni għalfejn ġew m'għadhiex ir-raġuni għalfejn għadhom jeżistu għalija. U allura dnubitek maħfura mhux kwistjoni xi azzjoni li għaddiet. Il-hamartia, l-iskop trid terġa' tiskoprih qalbi. Dan il-mument jiġi, il-laqgħa tagħna ma' Ġesù terġa' tgħinna niskopru ċ-ċentru, l-iskop ta' ħajjitna li huwa Alla. Intom il-miżżewġin, it-triq tagħkom hija ż-żwieġ f'Alla, tiegħi s-saċerdozju f'Alla, il-ħajja reliġjuża f'Alla, min hu single f'Alla. skont l-istat ta' ħajjitna. Imma jiġi mument li nerġgħu niskopru x'matul is-snin aħna nitħawdu, nitwirxu, noqogħdu nduru u ngħaqdu f'ħajjitna u ma nkunux iffukati fuq iċ-ċentru. Meta l-weġgħat isiru ċ-ċentru, tlift l-iskop. Il-weġgħat huma parti mill-ħajja, sistieri. Ejja mmur ngħixu l-qamar. Hemmhekk ma weġġgħek ħadd. Darba għext ma' patri, nsemmih fit-tajjeb li Leopuldu kien jismu, xi ħadd jafu, kien jaħdem il-ħabs. Hu daħħalni l-ħabs jiena. Kont ngħix miegħu. U darba għedtlu, Ebbi patri Leopoldu, nan, kont ngħidlu, għax qisu n-nannu kien fil-komunità. Għedtlu, Tista' kont għadni żgħir, tagħmel, kien meta dħalt il-kunvent, ta' dsatax-il sena. Għedt li nan, għedt li tista' tgħidli x'jiġifieri komunità? Hu qalli ħitin, qalli qoffa b'għajtar ta' xewk, kulħadd iniggħes 'il kulħadd, eh, tajba din. Imbagħad tiskopri li x-xewk hija parti minnek. U anke l-familja u ż-żwieġ ta', qoffa b'għajtra ta' xewk, jiġifieri jekk ir-raġel tajru b'għajtra, qed tgħid xi ħażin, bil-maqlub, għax aħna b'għajtra għandna x-xewka fina. Però x-xewka mhix l-iskop, mhix iċ-ċentru. Huwa parti minn ħajjitna. Id-djufija, d-dnub huma parti minna. Ngħixu flimkien, inħobbu ma' xulxin, it-tfal ħa jweġġu l-ġenituri, l-ġenituri ħa jweġġu lil xulxin u l-ġenituri jweġġgħu t-tfal. Toħodux bi kbira li tweġġgħu lil xulxin. X'tippretendi mingħandek, qalbi? Inti midneb, jiena midneb, aħna midnbin x'nagħmlu? Inweġġu lil xulxin. Naċċettawha b'umiltà, l-importanti nirranġaw u nimxu. Però jekk il-weġgħat isiru l-iskop taż-żwieġ tiegħek, kif tinduna? Għax minnhom biss tibda titkellem. Tibda titkellem mill-weġgħat. Biss. Mela dak sar iċ-ċentru. Eżiż tiegħi. Dak li Ġesù qed jagħmel lil dar-raġel f'din id-dar qed jagħtih ċentru ġdid. Dak li tfisser, Dnubietek maħfura. Imbagħad interessanti illi f'dal-Vanġelu hemm żewġ tip ta' nies. Għandek dawk li qegħdin bilqiegħda u jikkritikaw. X'inhu jagħmel dak? Di dagħwa tjaħfar mill-bwiet. U għandek dawk li qed jieħdu l-kedda jiftħu s-saqaf biex iġibu lil dan l-imbierek mifluġ paralitiku quddiem Ġesù. Aħna fil-familji nistgħu nkunu waħda minn dawn it-tnejn. Jew dawk li dejjem nikkritikaw, dejjem ingorru fuq kull ħaġa ta' xejn u dawk ma jfejqu lil ħadd. Dawk li jtellgħu x-xmiem, il-kmiem, jaħdmu, jaqlgħu s-saqaf, jieħdu n-nies għand Ġesù, jieħdu l-kedda. Il-Vanġelu x'jgħid li qrajna issa? Ġesù ħares lejn il-fidi tagħhom u fejjaq lilu. Inti fil-familja tiegħek jekk trid li Ġesù jġib il-fejqan anke permezz tal-eżerċizzi, la tmur lura se toqgħod tagħmel, ħa toqgħod teqred u tgorr fuq il-problemi li hemm? Ftakru, għeżiżtiej, meta ngorru fuq il-problemi, il-problemi jissolvow ruħhom, però ssir int problema. Għax issir persuna negattiva ħlief dak li proprjament qiegħed ma tarax. U tħassar il-ftit li jkun fadal tajjeb xi kultant. Ġesù qalilna, Qasba mġenġla ma jiksirhiex, mhu sbieħ nemnem ma jitfiħx. Flok naraw il-ftit li hemm u nkattruh, naraw il-ħażen li hemm u norbmu l-ftit tajjeb li jkun fadal. Eżisti hija n-għażla, liema tip ta' persuni ħa nkunu. Dal-Vanġelu jurina dawk li huma bilqiegħda jgorru, gallarija u jiġġudikaw 'il kulħadd, ishom huma t-tajbin, Alla jbierek, u dawk illi qegħdin jitħabtu biex ikun hemm il-fejqan f'din id-dar. Inti f'liema kategorija tgħix? U interessanti, Ġesù meta jgħid meta ra l-fidi tagħhom, il-kelma Grieg hija pistei, li għandha żewġ sinifikati, fiduċja u lealtà. Dawna li ħadu dan ir-raġel għand Ġesù mis-saqaf f'din id-dar, kellhom fiduċja f'Ġesù u lealtà lejn dan il-persuna marida għeżież tiegħi. Biex naraw il-mirakli ta' Alla jseħħu fil-familji tagħna, fil-persuni feruti, paralizzati, irid ikollna fiduċja fi Kristu u fedeltà lejhom, mhux biss lejn Alla, lejhom. Dawn jibqgħu parti minna. Dawn erba' ħadu 'l dak il-wieħed. Xi drabi rridu nduru lejn l-iktar per madwar l-iktar persuna li hija mifluġa. U xi drabi kemm hu diffiċli. Immaġina jekk tkun omm u missier u għandek it-tfal u wieħed minnhom dejjem ikiddek. Kemm hu diffiċli biex iġġib l-oħrajn jaqblu miegħek li dan għandu bżonn iktar attenzjoni. Għax jgħidulek, u jiena m'għandix tiegħi wkoll? Intom taħsbu li dawn l-erbgħa ma għadhomx ma jkollhomx problemi? Ħadu problema fuqhom jekk ma kellhomx, bil-kedda li ħadu. Imma dik l-imħabba. U dik twassal lil Ġesù biex jagħmel miraklu. Il-mirakli t'Alla mhumiex pastizzi ta'. Jiena nemmen fil-mirakli għax nemmen f'Ġesù li għamilhom. Però magħhom irridu nagħmlu din il-parti tagħna flimkien. Jiena u Alla, jien, Father Heydon, waħdi u Alla nagħmlu l-maġġoranza fid-dinja. Konti tafuha din? Int u Alla waħdek il-maġġoranza. Għax meta qegħdin miegħu fiera, jekk Allu magħna min hu kontra tagħna? U daw emmnuha. Daw kien hemm folla fid-dar ma tagħmel xejn. Imma dawn jemmnu li waħedhom għerba quddiem folla ma' Kristu, dak se jfid. Aħna għandna din l-għażla, għeżież tiegħi, illi noħorġu minn hawn u mmorru fid-djar tagħna u min hu mwaħħal mhux inwarbuh fil-ġenb u ħajjitna tibqa' għaddejja. Min hu mwaħħal, min hu ferut, nista' nkun jien, tista' tkun int, irrid naraw x'nagħmlu biex ngħixu flimkien, xi drabi ibsa, biex noħduh quddiem Ġesù. Dan ir-raġel kellu ħaġa tajba, kien umli biżżejjed li jħalli l-ħaddieħor iġorru. Xi drabi jista' jiġrilna aħna li mmorru f'estrem, irridu ngħinu lill-oħrajn imma ma naċċettawx min jgħin lilna. Irrid dejjem nagħti imma m'iniex kapaċi nirċievi. Xi drabi jiena dak li rrid inġorr lil ħaddieħor, però xi drabi rrid l-umiltà li nħalli min iġorr lili, għeżież tiegħi. U l-eżerċizzji jiġu għal dan ukoll. Ħa nagħrfu fejn hu posti f'dan il-mument bħalissa.

Wara li Ġesù reġa' qasam bid-dgħajsa x-xatt l-ieħor, illu tgħidlu kemm darba jaqsam Ġesù f'dal-Vanġelu? Eh? Jekk xi ħadd minnkom mar l-Art Imqaddsa u tlajtu fuq dik id-dgħajsa li taqsmu, il-Lake of Galilee, dawn ir-rakkonti qed isiru kollha madwar hemmhekk. Tajjeb għal min mar. Mela, wara li Ġesù reġa' qasam bid-dgħajsa x-xatt l-ieħor, waqt li kien ħdejn il-baħar inġabret kotra kbira ta' nies. U ġie wieħed mill-kapijiet tas-sinagoga ismu Ġajru. Dan malli rah, inxteħet f'riġlejh. U talbu ħafna u qallu, Binti ż-żgħira waslet fl-aħħar. Ejja qiegħed idek fuqha ħalli tfiq u tgħix. U Ġesù telaq miegħu. B'kotra kbira mixja warajh, kulħadd iross fuqu. Ejja mmorru vers 35, Bqalissa għattant sakemm tfittxu, vers 35, tiġi waħda mara u jkollha bżonn tfiqija u tfiqi. Imbagħad terġa' tkompli l-istorja ta' dan Ġajru. Kif kien għadu jitkellem, vers 35, waslu xi wħud mid-dar tal-kap tas-sinagoga u lil dan qalulu, Bintek mietet. Għalxejn tħabbtu biżżejjed l-Imgħallem? Iżda Ġesù sema' x'kien qegħdin jgħidu u qal lill-kap tas-sinagoga, Tibżax, biss inti emmen! U ma ħalla lil ħadd imur miegħu ħlief il-Pietru, il-Ġakbu, il-Ġwanni u Ġakbu. U waslu id-dar tal-kap tas-sinagoga. U ra storbju sħiħ, u nies jibku u jixhru. Daħal u qalilhom, Dan l-istorbju kollu u dan il-biki għalfejn? It-tfajla mhijiex mejta imma rieqda. U qabdu jiddieħku bih. Imma hu keċċihom ilkoll 'il barra. Ħa miegħu l-missieri t-tfajla u lil ommha u lil dawk li kienu miegħu, u daħal fejn kienet it-tfajla. Qabdilha idha u qalilha, Talita, qum! jiġifieri, Tfajla, qiegħed ingħidlek, qum! Minnufih it-tfajla qamet u qabdet timxi, għax kellha tnax-il sena. U baqgħu mimluajn bil-għaġeb, u hu wissiehom bis-sħiħ, biex dan ma kien ikun jaf bih ħadd, u qalilhom, Jagħtuha tiekol. Ħa naqbdu tikka bil-mod il-mod din il-ġrajja, għeżież tiegħi. Hawnhekk tibda billi dan ir-raġel Ġajru issa ħa jitlob għal bintu. Issa mhux qed naraw kull membru, imma membru partikolari, it-tfal. U interessanti b'liema mod jindirizza. Bil-Malti jgħidha binti ż-żgħira, bil-Grieg hija thia gathrum, li mhijiex sempliċiment iż-żgħira imma hemm ċerta effett marbut mal-kelma. Tajjeb? Hemm ċerta effett. U din nixtieq nagħmel riflessjoni żgħira fuqha. Ċerti ġenituri jgħidulek, Father, jiena t-tfal rabbejthom l-istess, imma mhux l-istess ħarġu. Nixtieqkom tirrealizzaw illi qatt ma trabbi l-istess. Int taħseb hekk. Ħudu dal-eżempju. Immaġina kieku għandek żewġt itfal żgħar, babies. Twins. Ġarrejthom ġufek l-istess, ħadu kollox l-istess. U meta jitwieldu, ikollok wieħed bil-lejl jorqod raqda forsi hu marbut il-wieħed, u l-oħra tqum kull sagħtejn. Żgur illi ttiha breastfeeding jew il-bottle bl-istess mod. Imma ma tgħidlix illi kif tisma' l-qerda ta' waħda, Waw għamilt! tagħmel hekk! Mhux hekk. Dak li jifforma, għeżież tiegħi, mhuwiex dak li nagħtu biss, huwa l-emozzjonijiet li joħorġu minna. Inti taħseb li trabbi l-istess, imma l-affett. Mhux l-imħabba, l-imħabba l-istess. Imma l-emotions, reactions tagħna mhumiex l-istess, u m'hemm xejn ħażin għax aħna hekk aħna bħala bnedmin, għeżież tiegħi. Dak li jagħmillek raqda sħiħa qatt darba, il-mamma mhijiex u tistrieħ u mbagħad filgħodu tkun tiflaħ, imma min ma jħallikx lejl sħiħ tkun għajjien. U dak jinxtorob, dak biex nagħti eżempju kemm ir-reazzjonijiet tagħna mhumiex l-istess, anke jekk tagħmel kull l-istess sagrifiċċju. U t-tfal jixorbu dan. Aħna nixorbu dan kollu. Il-punt hi li dan ammajjed qed imur quddiem Ġesù jitkellem fuq it-tifla li għandu affett lejha. Allura dinha kienet, it-tfal tħobbhom kollha, imma donnu xi sospo ta' xi ħadd, ngħidu l-verità. Jekk mhux lejhom, lejn neputijiet. Tgħidulix li n-neputijiet ma tħobbuhomx iktar minn uliedkom, għax tikdbu. In-neputijiet naħseb tħobbuhom iktar mit-tfal xi kultant milli nara jien minn għandi jekk tista' rawilkom. Imma l-punt hu li dan ma rridx li għandu effett. Jiġifieri, il-punt li nixtieq nasal għalih dan, dan il-missier mar jitlob qalba maqsuma quddiem Kristu, mhix ċajta. Din mhix sempliċiment binti, din għandi affett lejha, ċkejkna tiegħi, qiegħda wisq għal qalbi. U kemm kellha żmien? Kemm kellha? Tiftakru xi ħadd ieħor li għamel hekk darba? Tiftakru San Ġużepp meta tilef lil Ġesù ta' tnax-il sena? Xi darba dan li Ġesù qed jagħmel issa, il-ġenituri tiegħu jridu jagħmluh miegħu. Inħossna qed nitilfuh ta' tnax-il sena bl-istess ħaġa. Imma, hawnhekk għandna għeżież tiegħi meta aħna nħossuna, x'qallu, Binti ż-żgħira qiegħda tmut, tfittex ejja. Ċe meta nħossuna t-teenagers tagħna qed nitilfuhom fil-familji tagħna. Donnok stajt trabbihom sa ċerta mument, imma Mulejda u donnhom qed jiżolqu. Qed jiżolqu minn idejna, mill-familja, qed jiżolqulna fl-iskejjel. Ta' tnax-il sena f'Malta, l-Arċisqof Oħob jgħid wara l-Brexit, il-Grexit, tafu x'inhi l-Grexit skont l-Arċisqof tagħna? Li kif tagħmel il-griż ma titlaq mill-knisja. Grexit, you know? Jiġifieri, ta' tnax-il sena jagħmlu griżma u donnha qed nitilfuhom. Qed nitilfu. Fil-Knisja, fil-familja, illum żgħar hu ġa diffiċli biex tikkontrollahom, ngħidu l-verità. Jiġifieri, u dan il-missier nistgħu naħduh fuq dan il-livell, meta nħossuna qed nitilfu t-teenagers tagħna, għeżież tiegħi. U x'jagħmel dan? Dan imur u jitolbu bil-ħerqa, talbu ħafna, jgħid il-Malti, bil-Grieg jgħidha bil-ħerqa, għeżież tiegħi. Binti ż-żgħira waslet fl-aħħar, ejja idek fuqha. Ħalli triqu tgħix, ċe, ejja malajr! Malajr, iddu x'ma tagħmilha din, hi waslet fl-aħħar, m'hemmx ħin x'nagħmlu, Ġesù! Fittex hija! Imma Ġesù x'jagħmel? Tiġi din l-imbielka marida u toħodlu l-ħin kollu. U Ġesù jinsieħi għall-Missier u joqgħod ifejjaq lil din l-oħra, Eżisti Jen. Jien jolqotni dan il-missier li ma jgorrx. Ma jilmentax. Ma jgħidilix, Issa ġejt, il-każ tiegħi hu arġenti iktar minn tiegħek. Kemm hu sabiħ dan il-missier li minkejja t-tbatija li għaddej hu u l-ħerqa li tmur għand Ġesù, kif daħlet difeles fin-nofs, kif ħartitlu l-pjan, kif il-Ġesù ridu għalih biss u daħlet din. He stepped back u ħalla lil Ġesù jmexxi din l-istorja. U din hija l-kapaċità, għeżież tiegħi, illi fil-ħajja, mill-aspett spiritwali u uman, minkejja l-ġenn li għandna anke biex ma nitilfux lil uliedna, ma nistgħux nikkontrollaw is-sitwazzjonijiet ta' uliedna. Missier Leben il-Ħalli meta ġie żgħir qallu, iż-żgħir, tinsewhx anke din bħaż-żgħira, qallu tini ġidi ħa nitlaq. Ma qagħadx jagħmillu priedka u jgħidlu ibqa'. Qallu mur. Jiskandalizzah. Hekk? Daqshekk cool inti? Talbek u għedtlu mur? Daqshekk Alla cool magħna u jirrispetta l-libertà? Anke jekk ħa mmorru nagħfġuha? Ċe Alla li hu jista' kollox, ma jippretendix li jikkontrolla kollox. Quddiem il-libertà tiegħek ieqaf. Dan il-missier quddiem Alla jagħmel. Minkejja dak kollu li jiena l-ġenn li għandi, jien m'iniex se nikkontrolla lanqas il-Kristu. Pruvajt nikkontrolla l Ġesù x'jagħmel, fittex fija, imma daħlet din u nistenna. Hemm ċirkustanzi, insisti, meta int qed tippjana l-aħjar ta' wliedek fuq kull livell u nqala' xi ħaġa u jew tgħid ħassritni dal-pjan kollu jew b'umiltà tgħid jien ma nistax nikkontrolla kollox. Mhux ħa nitkisser. Ħa nkompli. Hawnhekk x'jiġrilu dal-missier? Jiġu n-nies u jgħidulu, Bintek mietet! Għalfejn qed tħabbtu l-imgħallem? It's too late now! X'qed tibqa' titlob tagħmel? Ieqaf itlob! Spiċċa kollox! Ġie dan missier li fih ħa jibda dieħel is-sens ta' qtigħ il-qalb. Meta quddiem dawn iċ-ċirkustanzi, pruvajt nagħmel xi ħaġa, saħansitra pruvajt indur anke lejn Alla, imma donnu lanqas Alla m'għamel xejn. U issa donnu spiċċa kollox, il-vuċijiet qed jgħiduli ieqaf itlob. Ieqaf it-tama. Dan mhux xħeda ta' ħin, dan mhux xħeda ta' żmien. Inti l-iblah u l-belgħa li għadek titlob fil-familja. Inti waħdek għadek il-belgħa tipprova tittama li żewġek jiġi lura u tibqa' titlob għall-konverżjoni tiegħu u ta' wliedek. Inti waħdek l-iblah. Spiċċa kollox, ieqaf! Stop it! X'jiġri? Ġesù l-ewwel ma jagħmel jipproteġi dan missier minn dak li jisma'. Ġesù sema' x'kienu qegħdin jgħidu u qal lis-kap tas-sinagoga, Tibżax, biss int emmen. L-ewwel ħaġa li jagħmel Ġesù mhux li jirxoxta t-tifla, imma jipproteġi l-fidi tal-missier, Ibqa' fit-talb li għamiltli. Tismax dak li qed jgħidulek. Ibqa' ffukat fuqi. Ibqa' fiċ-ċentru, dak li semmejna l-ewwel. Tibżax. Għax meta nibdew nisimgħu ħafna kliem ta' teħ il-qalb, tidħol il-biża' fina. Ftakru kif tlaqna fl-ewwel Evanġelu, fil-maltempata daħlet il-biża'. Fejn il-fidi tagħkom? Għalfejn din il-biża'? Dan il-missier jisma' l-istess kelma mingħand Ġesù, Tibżax int ibqa' emmen. Imma l-biża' minn fejn daħlet? Dan li kellu tant fidi li mar jiġri għand Ġesù, kif daqqa waħda daħlet il-biża'? Għax beda jisma' kliem mingħajr fidi. Kemm aħna rridu noqogħdu attenti x'nisimgħu, għeżież tiegħi. San Pawl jgħidilna l-fidi tiġi mis-smigħ. u mis-smigħ tal-Kelma t'Alla. Jekk aħna nibdew nisimgħu lil ħna u mhux jgħidilna l-Mulej, jidħol qtil il-qalb, jidħol biża'. Allura Ġesù jgħidlu, Ieqaf! Tibżax! Ibqa' hemmhekk. Imbagħad Ġesù narawh li jmur id-dar u jsib storbju. Dik kienet drawwa normali għal Lhud li jkun hemm il-bikkejja tradizzjonali. b'xogħol, illi meta jmut xi ħadd imorru jqattgħu xagħarhom, iqattgħu l-ħwejjeġ, igaraw l-irmied, joqogħdu jibku, joqogħdu jgħajtu, joħolqu ambjent ta' hekk. U l-ewwel ħaġa li jagħmel Ġesù, dawk kollha 'l barra. Barra! Innutaw Ġesù kif jimxi bil-mod il-mod, eh, qabel ma jagħmel miraklu. L-ewwel jipproteġi l-fidi tal-Missier. Issa ħa jipproteġi l-fidi fid-dar. Dawn li qegħdin iqirdu u jgorru u dejjem togħma ta' mewt, u jaħasra u miskin u fiex wasalna u kollox għall-agħar u wasalna fl-aħħar ta' kollox, barra! Ċerti nies hekk huma anke fil-Knisja u fid-dinja, ndunnu ħa jispiċċa kollox, wasalna fl-aħħar. Barra! U Ġesù x'irid jitfa' 'l barra minnek? X'irid jitfa' 'l barra mill-familja tiegħek wara dawn l-eżerċizzji? Li mhu dan l-istorbju, dan il-qrid li qed iwassal qtigħ il-qalb fiż-żwieġ tiegħek, fil-familja tiegħek, fir-relazzjonijiet tiegħek li l-Mulej qed jgħidlu, Barra! Tinsewx dawn kienu affarijiet aċċettabbli, dawn kien jagħmluhom normali. Ġesù huwa l-istramb, dawk kienu n-normali. Li Ġesù qed jitfagħhom 'il barra, hu jiġi l-istramb, in-normalità kienet il-qerq il-qrid. Għeżież tiegħi, xi drabi hekk jiġrilna meta nibdew inħallu Ġesù jaħdem f'ħajjitna bis-serjetà, aħna nidhru l-istrambi. Aħna. Għax kulħadd qiegħed jgħidulek illum, Ġesù jgħidlek barra, irrid nagħmel xi ħaġa jien. U x'jagħmel, għeżież tiegħi? Eħe jibdew jidħqu bih. Litteralment jidħqu bih! Jekk inti tibqa' temmen qalb il-paniku kollu, jidħqu bik, anke l-ewwel ġurnata. Isek il-belgħa, isek l-iblah, l-iblah t'Alla. Dak jgħidulek li bl-att t'Alla. Ejjew vera. San Pawl qal, qal jien li bl-att ta' Kristu. Darba wieħed ħareġ t-shirt l-Amerika, I am God's fool, kulħadd beda jidħaq. Imbagħad dar wara u kitbilhom whose fool are you? Jien li bl-att t'Alla, m'inti bl-att ta' min int? Għax jien kolli bl-att ta' xi ħadd. Jiġifieri, imma Ġesù. Ħanejtikom storja vera. Qatt smajtu b'Léonie Martin? Léonie Martin hija oħt Santa Tereża tal-Bambin Ġesù. Smajtu biha din? Kien jisimha Therese Milzieu. Dinha saret qaddisa hi l-ewwel, mietet ta' 24. Imbagħad saru qaddiesa ommha u missierha, Louis u Zerine, tlieta. Issa ħa jagħmlu l-oħthom l-oħra, erbgħa. Familja waħda. Imma din, Leonine, kienet l-iktar waħda imqarrba. Kienet l-iktar waħda problematika fil-familja. Dina ridet tidħol soru. Daħlet soru u x'għamlet? Ħarġet. Reġgħet daħlet soru u x'għamlet? Ħarġet. Reġgħet daħlet Sodom, x'għamlet? U ħarġet. Ir-raba' darba daħlet u baqgħet. Meta kienet żgħira tant kienet toħloq problemi li darba ommha, li kienet mara t'Alla, kienet tħobb tagħmel ir-rjata, kitbet ittra lil żewġha li kien jaħdem l-arloġġ u d-deheb, kien imsieħel fuq xogħol, u qaltlu din Leonie kulħadd qata' qalbu minnha, qaltlu imma jiena nittama kontra kull tama li dit-tifla tagħna ssir qaddisa. Wara mitt sena hekk ħajġri. Għax din l-omm ma qagħditx tisma' l-qrid kollu u l-fallimenti li kien hemm fil-ħajja ta' bintha, imma emmnet f'Ġesù seta' jagħmel fiha u llum iż-żmien ħa jippruvaha tajjeb. Din kienet falliet fil-ħajja reliġjuża tliet darbiet, daħlet u ħarġet. X'qed tinkwitawx jekk nisseparaw, nirranġaw flimkien, on again, off again, no ish, tinkwitawx jekk inkunu hekk? Għax din hekk kienet, mhux il-miżżewġin biss, anke aħna nagħmlu hekk, on again, off again. Għeżież tiegħi. Imma din, ommha emmnet f'isimha, li għal kulħadd hija falluta. Bħalma ġieli tfallu fiż-żwieġ, aħna nfallu fis-saċerdozju, u fil-kunventi wkoll. Baħar wieħed, bħal Joe m'aħna u Joe. Pero' min jemmen jara l-mirakli. Din, għeżież tiegħi, kulħadd seta' jidħaq b'ommha, imma ommha baqgħet temmen. U Ġesu' jkeċċih kulħadd 'il barra, iħallihom jidħqu bih, u jħalli biss 'il Pietru, Ġakbu, Ġwann u l-omm għal missierha. Alla ma jagħmilx xogħol dal-miraklu. Iħalli l-iktar nies intimi. U dix-xhiena taf għalfejn tolqotni? Għax hija xhiena li ġġib flimkien il-familja, l-omm il-missier u t-tifla mejta s'issa, u 'l Pietru, Ġakbu, Ġwanni, is-saċerdoti. Kemm għandna bżonn niskopru mill-ġdid iż-żwieġ u l-familja u s-saċerdoti li nġu flimkien għall-ġid ta' wliedna. Mod speċjali fejn hemm l-iktar tbatijiet fil-familja. Illum ngħixu fi sfortuna għaliex skultant is-saċerdozju ġie oskurat minħabba l-iskandlu tal-abbużi sesswali fil-Knisja. Donnhom għandha qassisin għandna xi ħaġa t-tfal li mhijiex hekk. Żbaljaw ftit ma jiżbljax kulħadd kif qal tajjeb l-Arċipriet tagħkom, għeżież tiegħi. Però kemm għandna bżonn nerġgħu niskopru flimkien, saċerdoti u ġenituri, li niġu flimkien quddiem il-feriti tal-familja, quddiem il-mewt li jista' jkollna fil-ħajja ta' wliedna. Għandna bżonn lil xulxin, Ġesù jridna flimkien biex iġib il-mirakli tiegħu. Mhux aħna waħedna, mhux intom waħedkom, flimkien, għeżież tiegħi. U hemmhekk isir dan il-miraklu. Interessanti li meta talab fil-bidu il-missier, it-talba tiegħu donnha ma ġietx mismugħa, it-tifla mietet. It-talba tal-missier ma żammitx it-tifla milli tmut, imma ġabitha lura mill-mewt. Tiftakru meta Pietru, Ġesù qallu, Piet, int ħa tidneb. Qallu, Jien tlabt għalik! U Pietru x'għamel? Dineb. Eh tajjeb, dan talab għalih Ġesù, ta, mhux jiena. Ċe Patri? Ġesù talab għalih! U Pietru xorta dineb. Tliet darbiet. Ħa nitkellem biex ninfehmu. Jekk it-talb ta' Ġesù ma kienx qawwi biżżejjed biex iżomm lil Pietru milli jitneb, kien qawwi biżżejjed biex iġibu lura. Jekk tħossu li t-talb ta' wliedkom mhux jinstema' qed jibqgħu jitkaxkru, qed jibqgħu jħawdu. Jekk ir-raġel qed jitlob għalih u qed jgħaxxaq aktar u wara jħu min hu, emmen li t-talb tiegħek għandu l-qawwa mhux li jżommu milli jħawwad, imma li jġibu lura wara t-taħwid kollu. Dak li jiġri, din il-fidi tal-Missier, din il-fidi, għeżież tiegħi. Xi ħaġa li qed titlob u l-affarijiet iktar ma titlob imorru għall-agħar. Qatt kellkom dal-feeling? Kemm-il darba ngħaddi minnha jien. Titlob u donnhom imorru għall-agħar. Emmen il-qawwa ta' dak it-talb, when the worst come to the worst, God can show up. Kif jagħmilha dan il-missier jemmen hekk. Ħa nieqaf ta? Wasal ħin. Mhux ħadd ma jgħid żgur ma kelli ngħid. Imma ħa nibqgħu hawn biex ma rridx indejjaqkom. Ejjew nieħdu dawn it-tliet siltiet illum magħna. Huma tliet għalihuma preżenza ta' Ġesù illi jfejjaq fid-dar, ifejjaq fil-familja, Ejjew nieħdu verament minn qalbna dil-preżenza ħajja ta' Ġesù kif tlaqna mis-sinagoga għal ġid-dar. Ejjew nagħmlu dal-passaġġ. Ħa nitilqu minn hawn u ħa mmorru fid-dar. Ejjew neħdu magħna lil Ġesù li jfejjaq fil-familji tagħna. Ejjew neħduh anke fl-iktar ċirkustanzi fejn għandna min hu weħel fil-mixja tiegħu, min hu paralizzat, min kont inħobbok u m'għadni nħoxx xejn għalik, l-emozzjonijiet weħlu. Min ma nistax naqdi aktar fil-familja, min daħlet is-suppervja, min daħlet il-pika fejn it-tfal, ipparalizzat u waħalna u inastin. Ejjew nieħdu l-Mulej. Min qed jitlob u xorta ttoħħ is-sintoma tal-mewt fil-familja. Ejjew nieħdu 'l Ġesù hemm. Nitfu kollox 'il barra u nibku ffaħħati fuqu u dak li aħna ma nistgħux nagħmlu f'ħinu u f'waqtu, nemmnu li Ġesù dan jista' jagħmlu. U għada ħa niġu hawn bil-fidi. Għada nixtieqkom matul il-ġurnata jekk tistgħu itolbu ftit. Jekk għandkom ċans għada tiġu l-quddies qerru qabel ħalli jkollna qalb miftuħa għall-grazzja t'Alla meta ħa nitolbu u jekk tistgħu sumu ftit għada. Ftit sagrifiċi żgħir għal xulxin għażiż tiegħi. Mhux għalik u għal familtek, għal xulxin. Ħa nkunu daw l-erba' komunità li ħa nġibu n-nies quddiem Ġesù fit-talb. U nixtieqkom tiġu b'din il-fidi ta' dal-missier, ta' dawn in-nies, li nemmnu, li nemmnu li l-Mulej se jagħmel xi ħaġa fiż-żwieġ tiegħi, fil-familja tiegħi, għan-nies li ħa nitolbu, fil-mard tagħna, li nħallu lilu xi hu, x'jagħmel li jrid. F'din id-dgħajsa, nistgħu ngħaddu minn maltemp imma ħa jkun hemm. Nistgħu ngħaddu mill-mewt imma ħa jkun hemm. Nistgħu ngħaddu minn mard imma ħa jkun hemm. U għada nistgħu ngħidu, kif qalu diversi drabi fil-Vanġelu, nistagħġbu quddiem Alla. M'aħniex hawn tant biex nitgħallmu, ma biex qalbna titħeġġeġ u nistagħġbu quddiem Alla tagħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Il-lejl it-tajjeb u kunu berkin u tolbu għalija. Għada forsi ndumu ftit iktar, kunu preparati għas-session tat-talb tagħna.